Meta joqrob Novembru, normalment nibdew naħsbu fil-Festival Nazzjonali tal-Ktib issa din is-sena. Il-festival se jsir bejn 11 u l-15 ta' Novembru. Qegħdin fi triq

Din is-sena il-festival se jsir online. Interessanti li xorta waħda il-Kunsil Nazzjonali tal-Ktib ħaseb illi jkun hemm attività sħiħa għaddejja fil-jiem li jkun għaddej il-festival u din l-attività normalment kienet issir fil-qalba ta' fejn isir il-Festival tal-Ktieb f'Dar Mediterran għall-konferenzi, b'numru ta' shows, b'numru ta' tnedijiet, ta' kodba. Però se jsiru xorta dawn l-attivitajiet imma se jsiru online. Għalhekk il-Festival eh, Nazzjonali tal-Ktieb bil-libsa online u allura xorta waħda nistgħu ngawdu Dawk kollha dilettanti tal-ktieb jew dawk kollha li huma ħċana li jaqraw xi ħaġa ġdida, b'mod partikolari f'dan il-perjodu fejn qed inqattgħu aktar ħin id-dar u allura x'aktarx min irid jaqra għandu x'alata. Imma tajjeb ngħidu illi xorta se jsiru l-attivitajiet kif ippjanat. Għall-istudenti, normalment l-istudenti kien ikollhom iċ-ċans li jżuru l-fira eh, fil-ħinijiet ta' filgħodu, però din id-darba xorta waħda se jkollhom iċ-ċans permezz tal-għallima tagħhom u allura hawnhekk inħeġġu lil għallima biex jekk ma sarx kuntatt magħhom dwar il-fira tal-ktieb jagħmlu kuntatt huma biex jaraw li jibbukkjaw is-sessjonijiet li fihom it-tfal u l-istudenti jistgħu jipparteċipaw waqt li jkunu l-iskola u eh, manki shows ippjanati bħalma jsiru rappreżentazzjonijiet relatati mal-fira tal-kodba, per eżempju ma' kodba rebbieħa jew kodba nominati, b'xow interessanti li qed jaħdmu fuq dan u san. Iġbiri daw xorta se nkunu nistgħu ngawduhom mhux bil-mod tas-soltu. Xorta waħda, din il-perjodu tal-COVID-19 ma naqqasx lill-awturi milli jkomplu jiktbu, imma eh, xej konna ċans li jekk xej dan il-festival ngawdu mid-dar tagħna jew mill-klassi tagħna f'każ illi intom studenti. Però issa qed insuqu lejn dan il-ferran eh, permezz ta' tal-linja flimkien mal-Malta Public Transport u se nġeddu ftit memorji ta' eh, festivals tal-ktib passati illi min jaf kemm eh, forsi tħannem hekk bidejna vojta uħriġna bidejna mimlijin kodba u pubblikazzjonijiet ġodda illi minn hawn irdu ngħidu grazzi li djar tal-pubblikazzjonijiet illi jibqgħu jemnu fil-print, jibqgħu jemnu fil-ktib għaliex eh, ħafna dom japprezzaw il-fatt li jkollok ktib li jkollok karta fidejk. għaliex fiha senza, fiha ċertu sensazzjoni fiha nnifisha. Sejrin dan il-Mediterran għall-konferenzi minn barra fejn normalment isir il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb.

xenati minn fuq il-palk ċajt ta' wara l-kwinti. Dana publikazzjoni ġdida tal-Kite Group, ġabra ta' stejjer Jiena kelli xorti li nedit li hawn iġbor dal-istejjer u meta ngħidilkom li hemm rakkonti pereżempju minn Carmen Azzopardi, eh, minn Mario Mikallef, minn Felix Buzuttil, minn Joe, id-Dulli Farrugia, Alan Montanaro, Herman Grek, fi żmien ta' kien għadu attur, U ħafna oħrajn anke atturi żgħar bħal Jamie Cardona, per eżempju, qed nipprova niftakar l-ammont ta' ehm, atturi li qasmu magħna stejjer mill-aktar interessanti. Għandna storja tajba ta' Joe Debono. Il-Joe nafu bħala eh, James Bondin f'Xarabank, però riċentament kien ukoll involut f'waħda mill-pantomimi li jsiru u hemm storja tajba ħafna li hija inkluża F'dan il-ktieb hemm stejjer mingħand Hector Bruno, Tony Busuttil, dawn kollha dawn l-istejjer illi seħħew fuq il-palk, illi baqgħu fiċ-ċirku eh, ta' dik il-produzzjoni jew fiċ-ċirku ta' bejn l-atturi. U llum il-ġurnata għandna xorti illi naqrawhom fi ktieb. Issa kif tafu bħalissa ważmin illi teatri ma tantx għandna ċans ingawduhom mill-platea li nqasax jeżistu rappreżentazzjonijiet online, m'għandniex ċans ingawdu l-Festival tal-Ktib bil-mod tradizzjonali li jsir, ma għandna ċans f'dal-każ illi naqraw ħafna stejjer li seħħew fuq il-palk u wara l-kwinti illi forsi kieku mhux għax kienet għal din pubblikazzjoni u għal inizjattiva ta' Kite Group x'aktarx li qatt ma konna nkunu nafuhom, però għandna xorti illi nsiru nafuhom għaliex ġew irrakkontati mill-atturi stess. U aħna fuq il-palk għandna ħafna aneddoti x'nirrakkuntawkom. Bħal meta kont ma' Carmen Azzopardi fuq il-kumedja Napoli Miljonarja. Konna qed nagħmlu Equus ta' Peter Shaffer, U kienet waħda mill-ewwel drabi li kien hemm atturi arwin ħuta fuq il-palk. Mela darba, eh, meta kont mort nagħmel l-auditions ġewwa Milan biex nidħol ġol iskola tat-teatru ta' Milan, eh, ġrat li xi ħaġa kemm xejn stramba u tajba mbagħad fl-istess ħin. Jiena minnix wieħed li nemmen ħafna bis-superstizzjonijiet u ma nafx onestament għandi x'taqsam b'mod dirett, però konna qed intellgħu il-kappillan ta' Malta ġewwa Sant Irmu u Darba waħda kont qed nieħu sehem f'biċċa xogħol teatrali fi spazju kreattiv u kellna il-palki misma' n-nies u kien maqtuħ minn mal-art. Qollihom ma' Smewil, meta tkunu tafu lil jien nerġa' niġi. U ejja Francis qed ninkut mhux veru. Hemm ukoll stejjer oħra, pereżempju Charles Stake irnexxilna niltaqgħu miegħu eh, ftit qabel ma ħallina u qalilna żewġ stejjer vera tajbin. Għandna wkoll eh, stejjer pereżempju dwar ġemma Portelli li qalithomna it-tifla tagħha. U allura Għandna stejjer li ntqalu minn dawk l-aktar viċin jekk mhux mill-persuna nnifiqsha. Hemm ħafna li nixtieq ngħidilkom dwar dan. Forsi din il-pubblikazzjoni tar-rakkonti, anzi xenati minn fuq il-palk ċajt ta' wara l-kwinti, naħseb illi minn dan il-Festival tal-Ktieb 'il quddiem, il-mument li fih se ssir it-tnedija tiegħu, għandkom ċans li tgawdu ħafna b'din il-pubblikazzjoni illi hija friska. Friska u hija tagħmel parti minn katina illi Kite Group ħadu ħsieb illi jippubblikaw matul is-snin illi għaddew hemm iċ-ċajt tas-sagristija, ċajt tat-tobba, iċ-ċajt tal-politiċi u issa hemm iċ-ċajt ta' wara l-kwinti.